Pu Chairman, mzp hruaitu te leh vawiinriah kan resource person te tin pawl hrang hrang aia awh vawiinria Mizoram state in hung bikna zirchianna huna lo kal khawm te hmasa in chibai ka buk hmasa duh che va. Ka hming chu Lalianchhunga a ni a, MPCC, Mizoram Pradesh Congress Committee atangin ka lo kal a. Ih kan rawn kal nual a, ih thu te pawh kan sawi nual a, hetiang sawina hun ih a awm te hi ih a mimal tak pawhin hetiang huaihawttu mzp te chungah hian lawmthu ka sawi hmasa duh a, hei hetiang thil lo thlen reng reng hian social media te Vantlang titia te, insawi thaih ang zawng te a sawi thin te an awm thin a, kan insawi thaih lova dar khelral kan vua a. Heti ang hunah hian Alamis kan tih ang chi mi hlauthawng hma ram leh hnam himna atana hlauthawng hma ho hian mipui te hi an sawi harh fo zawk thin a ni tih kha ka sawi hmasa duh a. Hei vawiin nia kan programme i huaihawt a nihte chhan chu August ninga a kan hriat theuh angin Article chi thum sawm sarih chu bjp kaihhruai NDA sorkarin a thiahsak a, chu mi kal zelah chuan Mizoram te pawh hi Article za thum sawm sarih pakhat G te tin MNF ten inbenbelna dilna an rawn siam Memorandum of of sorry Peace Accord kan tih mai MOS kan tih mai nineteen eighty six a an sign ah khan inner line regulation te a awm a khatiang te kha a nghing thei mai dawn em tih sawi hona hei huaihawt a ni a. Chutah chuan keini chu Alamis dar khel ral vatute zingah kan tel a ni tih kha a hmasa in kan sawi hmasa duh a. Hei Mizoram hi ram zim te square kilometre sing hnih sang khat sawmriat pakhat a zau lek a ni a. Tin mihring bit zawng pawh hi square kilometre ah mi sawmnga pahnih chauh kan cheng a. Tin sang hnih sawm pakhat Census-ah khan mi nuaihsawm Singkuo sang sarih chho bawr vel nuaihsawm pakhat kan tling lo deuh chiah chiah a, chutiang zat chu kan awm a ni. Article three seventy leh Article sawmthum panga A hnawk an tih chhan em em mai nia ka rin pakhat chu chhuan lamah chuan security Terrorism te Economic Development te bjp Home Minister leh Prime Minister te hian an thusawiah han te han siam mah se la, Article zathum sawm sarih leh India danpui Article sawmthum panga A hnawk an tihna chhan em em mai chu Hindi, Hindu, Hindutva, Pathum, kal kawp tirhnuaia Hindu state, Hindu Lalram din an tumna kawnga kalphung hnawk an tih zing a mi niin ka hria a. Hei Jammu and Kashmir hi ram zau tak mai a ni a, square kilometre nuaih fe a ni. Amaherawhchu mihring cheng erawhchu an thawl em em mai a, sanghnih sawm pakhat Census ah khan square kilometre khat ah mi sawm nga paruk vel cheng ang an ni a. Tichuan Ladakh an han then sawm leh chuan Kargil leh Leh district kha han bih leh lawk ila mihring an lo thawl leh zual ta a ni. Kargil ah chuan mi nuaih khat singli chuang hret an awm a, sanghnih sawm pakhat census ah khan Mihring chen bit zawng chu square kilometre ah mi sawm zel chauh cheng ang an ni a. Tin, Leh District ah pawh hian mihring nuaih khat sing thum chuang hret an awm a. Tin, mihring bit zawng, cheng bit zawng atang a teh chuan square kilometre ah Mi pathum chauh cheng ang an ni. An thawl em em mai a ni. Tichuan, Article zathum sawm sarih leh Article sawmthum panga A hmanga an laksak tak kha i han bih leh zawk ila, Amit Shah ten an thusawina uar taka an sawi te, Narendra Modi-ana uar taka thusawina a telh te han bih leh zawk ila. Chuta Jammu and Kashmir mipuite leh Ladakh mipuite atanga an lak bo tak chu ram humhalna chanvo an neih kha lak bo sak an ni ta a ni. Tunah chuan India mi tu pawhin Jammu and Kashmir-ah te Ladakh-ah te ram an lei thei tawh dawn. Tin, chen theihna turin chanvo an nei nghal dawn bawk a. Chutiang chuan dan leh hrai ken kawh pawh centre kutah a awm vek ta ta a, tin state sawrkar hnuaia hna reng reng pawh India mi tu pawh tan hawn sak a ni a, tin right to settlement mi tu pawh an chen theihna turin khatiang chanvo kha pek an ni bawk a ni. Tin chu mai bah piah lamah chuan an sawi uar tak zinga mi chu article za thum sawm sarih hi, Firfiaka chetna lo hluar chhan bulpui a ni, tih a ni. Article za thum samsari hian Jammu and Kashmir leh Ladakh hi a ti chhe vek a tih te kha uar takah an sawi a ni a. Tin, he India independence hnuah hian Jammu and Kashmir-ah hian mi hringri chuang, Terrorist ho kutah an boral tawh a, heng thei tu nge mawh phur dawn tih te. Tin, tha lai hna nei lo te hi hruai sual an ni a, pawisa pe in India do tir an ni a tih te an sawi a. Tin, sumdawng tu te tan Jammu and Kashmir ah hmun a awm lo, sumdawnna lian tham din theih a ni lo va, Tin, hna hnathar siamna tur thalaitena an thawh tur hna siamna kawngah te pawh hetiang chansi a tlem a ni. Chuvang chuan i India ram danga India khua leh tui ten hetiang hamthatna an dawn hi Jammu and Kashmir mipuite hian an dawng ve thei lo tiin i eng nge uar takin an sawi a ni. Chunga an laksak zinga mi chu Ownership and Transfer of Land kan tih Kei ni ina article zathum samsari pakhat G a kan lo enjoy ve kha a ni a. Tin, tin phisa khawt hnuaia kan enjoy pakhat inner line regulation pawh kha engtiangin nge an tan nakinah khuareia Hindi, Hindu, Hindutva, hmanga Hindu Rashtra an dinna kawnga hnawk a nih theih dawn avangin eng tin nge nakinah chet an rawn lak ang tih erawh chu tuman kan sawi thei lo a. Chutih rual erawh chuan chet an lak tum dan pakhat erawh chu kep kan kan thar thawh leh ang tih kha a chiang em em mai a ni. Amit Shah ten an sawi a, tin an manifesto-ah pawh an sawi bawk a ni. Chutiang chuan he Jammu and Kashmir Chungchang bik ah hian bjp hruaitu lawk te chuan intellectual ho mar hi an lo dek reng tawh a. Arun Jaitley khan March ni sawmhnih pariat daih tawh khan ama personal website, personal blog ah khan hemi chungchang hi a lo ziak tawh a. Kei niin a Jammu and Kashmir chungchang kan hriat thut kha chu, August nili leh ninga chawhma vel mai mai kha a ni a. Mahse, March ni sawmhnih leh pariat daih tawh khan intellectual ho pulse kha an mar kha a runzet lei a, Finance Minister hlui khan a lo dek tawh. Chutah chuan a thuziah uar taka a lo tarlan tawh chu Amit Shah te leh Narendra Modi-a India Prime Minister te na tun hnaia uar taka an rawn sawi tak kha a ni. Tah chuan Article sawmthum panga A hian Jammu and Kashmir hi a ti chhe vek a, sum leh pai, amah leh amah a in enkawl theihna tur atana sum leh pai Enge enge i hmuhna tur mumal pawh siam hlei thei siamtir hlei thei lovin Article sawmthum panga hian Jammu and Kashmir hi a tichhia a. Sumdawng ho tam takin industry te, hotel te, private zirna in te, private hospital te an din duh lo. A chhan chu ram an lei thei lova, an nei thei lo bawk a. Tin an mi hlawh An rawih ho executive ho te pawn an ti thei chuang lo. An fa ten state sawrkar hnuaia hna an thawk thei chuang si lo va. Chuvang chuan tun thlengin India ram pum huap emaw khawvel ram pum huap pawh emaw pawha company lian lar hotel dintu ho te pawn Jammu and Kashmir Tourist tam tak ho ina kum te dah an tlawh rui rui ah hian hmun hma an la nei lo tiin March-te sawmhnih pariat khan a lo ziak daih tawh a ni. Hei hi Arun Jaitley-a ziak chu a ni. Chutiang chuan Jammu and Kashmir chu hmasawn lo midang state dangte aia ṭuan fum hnuhnung zawk in an chhuah a ni. Amaherawhchu mithiam ten Jammu and Kashmir hi an zir chian chuan Hindi belt state ho tam tak aiin hma a sawn zawk a ni. Sangni sawm pali Lok Sabha election zoa survey an nei ah chuan Jammu and Kashmir mipui za a zero point Pahnih chauhin Article za thum sam sarih tih bo hi an duh a ni. Tlem hle a ni. Chutiang chuan i Jammu and Kashmir kha Central Sarkarin khatiang khan hmasawn lo lutuk angin puh mahse keini pawh nakin an bi rawn puh lehna tur tho a nih avang khan chutiang chu uar takin kan sawi a. Amaherawhchu hmasawnna hrang hrang an tehna Education lamah te, hriselna lam pangah te Jammu and Kashmir chu India ramah sawm panga na a ni a. Nutrition ah chuan sawmhnih pali na a ni a, Mizoram hi pakhatna kan ni. The most nutritious state chu Mizoram hi kan ni. Tin child mortality rate ah pawh India rama sawmhnih pakhatna an ni, Mizoram-a hi pahnihna kan ni mek a ni. Chutiang chuan hmasawnna hrang hrangah an han teh khan Jammu and Kashmir hi Amit Shah te Narendra Modi-a te ina an sawi ang em em a state hnufum hnufual a ni lo a ni. A pawi ber zawk erawh chu tun atanga kum thum kum liah hian Jammu and Kashmir-a mipui awmzat hi eng ang i nge a danglam dawn? Ram lei leh hralah hian thuneihna an nei tawh si lova, keini erawh chuan The Mizo Hills District Transfer of Land nineteen sixty three hmang khan engemaw chen kan la inhumhim a ni mai lawm mi? Khatiang zawng khan i kan research person ten an hre chiang zawk ang a, chutiang chuan tam dang vai hmingpu LAC nei tak hi an la vang deuh mai thei. Mahse Jammu and Kashmir-ah chuan hetiang hi tun kum hnih thumah hian danglam chho tur a ni a, chuvang chuan kei ni Mizote pawh hi a tir ka sawi ang khan i alert ang u, i insawi thai ang zawngin hma ila lo ang u tih kha vawiin nia uar takin ka rawn sawi duh a ni e, ka lawm e.